Thiĩ na mbere. ndamenyire Ĩĩ. Eh, koguo we ndũrĩ na mũbango o wothe wa gũgakorwo atĩ mũikarathimwo rĩa mwana ũcio mwĩ hamwe asha like eh, when the son when my son is of age Mm. he will decide wĩ thibitarĩ rĩ na kuma kĩũndũ gĩkĩ kĩhanĩke rĩ nĩ mũrĩ mwaria tũtirĩ twaria Ehe. yes nĩ okire gũkũrora ndokire kũndora Ah, nĩageririe

thĩinĩ wa social media na maũndũ marĩa tondũ magĩũkire social media rĩ makiuga na makĩaria mawoni mao marauga wahota gũkorwo we nĩwe wahĩtĩirie mũndũ ũcio ndiamũhĩtĩirie okay. yes hakwa ndiamũhĩtĩirie tondũ ũngĩ make a decision yaku for your own being na ndũna make decision ya kũhĩtĩria mũndũ wa make decision atĩ nĩ ndarega gũtuĩka ũũ na kaũndũ gaka gatiraruta wĩra na tondũ wa twendere maybe wasting time kana kuumizana niĩ reke njeherere nawe ũthiĩ na mbere na maica maku hau harĩ na mahĩtia marĩkũ yes hena kanyamũ kathiũrũkĩte mũno ga cctv Mm. nĩ ũkonete na nĩ ndĩkonete ũngiuga atĩ ũhoro wa kanyamũ kau kanyamũ kau rĩ

na ndingiuga nĩ kũni affect ingiuga nĩ nĩ kũigua ndaiguire ruo ngoro tondũ nĩ ndeyũririe kĩũria was this not enough ũthiĩ ũthũkĩrie reputation yakwa tondũ ũngĩthiĩ my facebook page Shiko Chosen nĩ ũgũkora footage ĩrĩa ĩtarĩ tampered with. Na behind ũngĩthikĩrĩria wega nĩ ũkũigua technician witũ nĩ ara explain wega my moves na moves cia mũndũ ũcio ũngĩ. Koguo narrative ĩrĩa yarĩ social media it was not true tondũ ndĩ mũtumia wĩhete gĩtĩo mũno mũno mũno mũno na he maũndũ itangĩka tondũ ndĩ na andũ mandorete igũrũ na ndingĩlwa dignity yakwa so kau, ka- nĩ ndakonire na ndaturirwo tondũ niĩ nake niĩ nake gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na the whole footage from a to z so why would you pick this and this it shows you are a coward ũngĩthiĩ my facebook page niĩ nĩ ndekĩrire even without no cctv ĩtarĩ edited from the machine itself to my page yes andå marauga nä å rahanyå kä ra na ihenya må no

ndiamenyaga ndĩ kũ nĩ ndaigua in fact ndaigua ta ngũ ringĩka ngeyũmia tondũ na ta ngũhinga maitho nyone maika eh, nyambate na nĩ ndĩtigĩrĩte gũkua ndĩtigĩrĩte gũkua ndige ciana icio rĩu nĩ ndarĩrire mũno na ndarora thibitarĩ ĩyo rĩ nĩ ndonire ngai tondũ nĩ kũnduta andutire na akĩnyonia ndirarĩkĩtie nawe. Rĩu ndĩ, in fact ndarĩ rũcinĩ before thiĩ dressing ngĩona ga tiktok ka another lady ka mbeũ ya Ngai gakĩni move. Ngĩra sister yakwa atĩrĩrĩ, hau nja hakwa. he ga tiktok ndekĩra draft ĩtanjoya akĩnjoya tiktok na tũgĩthiĩ thibitarĩ niĩ nĩ thimũ ndahũragĩrwo eh kaindo gaku kena views ndirĩ ndagĩ nĩ- ngoragwo tiktok no ndirĩ ndakorwo moved na views na everything rĩu ndaingĩra nĩ ndakorire he ũyũ rĩ nĩ kĩna arekaga niĩ ndainaga nĩ gũcokeria ngai ngatho tondũ Ũndũ ũyũ rĩrĩa wahanĩkire he hĩndĩ ndekorire nĩ ndatigwo hau mhm. na ndirona mũndũ mhm. na ngĩgeria ndĩ succeed nĩ gĩtĩ kĩa thutha rĩ ngĩhĩtũka gatagatĩ wa gĩtĩ kĩa ko driver na ndereba nĩ ndeitĩkĩtie no ngĩtwara thibitarĩ na nä igua kä ara gä kä nakio kä gwä te å mm. rä u ngä geri kå nyita cabi na tå tå ngä kora mm. ngari ndä rä cabi mm. ndambä rä irie kå gambå na ndakayagĩra ciana ciakwa na ndakaire Ngai mũno na rĩrĩa ndaigire mbuu rĩ he my neighbor ikaraga thĩ wakwa nyũmba citũ nĩ wagaga kũigua inegene mũno anjĩrire nĩ ndirica hingaga akĩigua mbuu ĩrĩa ĩrauma ngari-inĩ ĩno I think e first floor so she's very close to the parking lot ya bara nĩyo maikũrũkire. kumania na hau rĩu ndaiguire andũ makĩnjoya so kaundu gaka gakuga ati it is not 18 stabs ungikinya thibitari before maguture mm. in fact mbica iria ciarĩ ro ndahuragwo ndi thibitari mambaa gutara tũhiũ tũu nĩ tũigana tũtũ natuo marona maybe moko kũrĩ arĩa marakĩona niĩ ndĩrarĩ na njuĩrĩ ndirarĩ mũ- ndĩrendete njuĩrĩ yakwa mũno hau ĩrakinyĩte nä gå tå må ũratũmĩte eh, ndakĩrĩte gel o njel na extension na ndaimĩte saruni so njuĩrĩ yakwa ndakinya thibitarĩ ndambire kwenjwo nĩgetha mahote gũtuma ironda ici na ngenjoha gatagatĩ rĩu Mũndũ kuga atĩ ti eating stabs abatie ku understand mm. ndingĩ tiktok itarĩ nguo mm. nĩgetha nyonanie irema mm -hmm. but it was 18 okay. yes my report mm. iho ya ndagĩtarĩ nĩ tũhiũkaga nĩ gĩcicio gĩkĩ kĩa ngari ngari yakwa ndĩarĩ njatũku gĩcicio okay. uh, tondũ eh, my brother ũkoragwo na ikuru mm. mũnini uh, ngari ĩyo rĩramĩkorire rũcinĩ nĩ amĩhũrire mbica mm. atirĩ gĩcicio ona gĩa side mirror gũtirĩ gĩcicio kĩarĩ gĩkĩ gũtirĩ gĩcicio kĩarĩ gĩkuũ nginya kwa ndagĩka ĩno nginya kwa ndagĩka ĩno no gĩkorirwo nĩ rĩngĩ yagĩkuo nĩ yakĩũragirwo Okay. no rũcinĩ tondũ nĩ hũre mbica ina thakame koguo gũtingĩrwo ti after gũtirĩ gĩcicio na kĩmwe kĩarĩ gĩkuũ ningĩ ona mũcokere ũrĩa ũracoka thutha footage-inĩ rĩ nĩ ngũrigwo nĩ gĩcicio kĩ nĩ handũ ndakĩgũthire nĩgetha icicio ituĩke nĩ igũrũ yes koguo twarĩ tũhiũ twarĩ tũhiũ mm. yes pole yeah. pole pole pole pole mm. pole pole pole aciari aku nĩ moĩ ndũgũ ĩno yanyu yarĩ ho aciari akwa nĩ mamenyire last year mm. uh, ndĩna ndĩ mũritũ nĩ ndainũkaga na gwitũ nĩ moĩ rĩngĩ ndi- he ciũria ũtangĩnjũria ũtebangĩte wega rĩu mami rĩngĩ maheanagĩra no matiamenyaga mwene ũhoro nũ December last year nĩ ndarĩ na igongona Na- not necessarily igongona my mom nĩ akoretwo atakiugua wega nĩ ndarĩ na arata nokaga na nĩoĩ Koguo nĩ anjĩrire nĩ egũka na arata ana. Na ngĩkiuga tondũ nĩ arata maragĩũka kuona mami rĩ, I don't have a problem. Mũthenya ũcio wa, wa that particular day gũkaga ageni rĩ, nĩ mokire na gakurubu karĩ kanene mũno ga kũrĩa agĩtungataga kanitha. Na akĩrĩ mĩario yaririo niĩ ita approve ĩte. Yarĩria atĩa? Tũrĩa kwerirwo moka na ngurubu maugire atĩa mũciĩ mokire kũhana tarĩ kuga ngĩrĩ kũhanda mũ- ithĩgĩ On- ĩhĩ ti hande Eh. ĩhĩ, ĩhĩ mokire kuga nĩwe mũtumia kaũndũ ta kau ũguo Ehe. no na kuga ta ndĩ moko-inĩ ma mũndũ ũrĩkũ Oho. ma mũndũ ũyũ Rĩu arĩa marauga nĩa nĩo rĩu nĩye na arata ake okay Ĩĩ na baba nĩ aamakire mũno tondũ nĩ acokire kũnjũria, ndũnjĩrire nĩ arata? Aha. Niĩ ngĩmwĩra ĩĩ nĩ arata, Aha. tondũ na ngĩmwĩra rĩrĩa ngagĩa mũthuri, Mhm. nĩ ngakũrehera. Mhm. Yes. Wa mwagĩthiĩte nginya gwakinya andũ aciari nĩ mamenyaga ũkĩrĩ moko-inĩ mega? Eh, Moko-inĩ mo ndiarĩ mega, Ehe. tondũ nĩ ndamerire rĩrĩa ngagĩa mũthuri nĩ ngarehe. Ndũĩ, wĩ mũhiki nĩ ũmenyaga wĩ moko-inĩ matarũku kana matarĩ matarũku. Ehe. Ĩĩ. na rĩu ũkĩrĩ na mũthuri na rĩu nĩngĩrĩ na mũndũ tũtirĩ Oh, tũrahikania mũtirĩ mũrahikania tũtihikanĩtie oh Ĩĩ. mũrabanga kũhikania rĩ mau maũndũ nĩ megũbangwo ehe no tũtirĩ tũramenya okay Ĩĩ, but all- all is well no ndarĩ gũkũ ndarĩ gũkũ Okay. Eh, ũrĩa rĩ eh, mũkĩ- ũyũ mwĩ nake thaa ici tondũ mũkĩrĩ ndũgũ-inĩ rĩ mhm. ũngĩkĩra igue handũ hangĩ ena mũhiki handũ hangĩ nja rĩ ũngĩigua atĩa ũru mũno iũyũ rĩ Eh, tondũ wĩ ho rĩ Mm. ũkuga aiguaga atĩa mũtumia ũ- ũ- mũtumia wa mũndũ ũyũ mwarĩ nake ũcio no- no kwenda kũigua ũrĩa kwenda

aah nĩ gwĩkora, nĩ gwĩkora tondũ ti ũndũ korwo ndathiĩte atĩ nĩ nĩ gũ fall in love ĩ ũrĩa mũkĩambagĩrĩria no fall in love nĩ weka gĩtũmi kĩa niĩ nĩ ndakuire mwana wakwa mĩeri kenda na mũndũ ũyũ okire kũmenya mwana ũcio aninĩte mwaka nĩguo wamwĩrire ena mwana ĩndĩ no rĩu niĩ ndarekio ngĩkiuga atĩrĩrĩ tondũ ira rĩngĩ ingĩrakĩamburirwo tomba ũigwo thĩ rĩ reke mũndũ ũyũ ame- amenye kwĩna mwana ĩ ahota gwakwa nũ agateithia mwana ũrĩkũ Mwana ũyũ. mwana ũyũ tondũ ndĩna kairĩtu kanene okay ndĩ wa ciana igĩrĩ all right ngiuga reke mũndũ ũyũ amenye ah, mũrũme to wĩra agĩũkaga he mbegũ atigire kũ mwena ũyũ atigire na ikũrũ Mm. so ndia- ndiamwĩraga atĩ nĩgetha

na ndoĩ kũrĩa ndathire na akiuga na agĩkana mwana aigire we back then anga akiuga we ndarĩ na that, ba- back then ndarĩ na kana ga kahĩ na agĩkiuga we nĩendaga kũnacha mwana wa kahĩ from a young age Okay. to, to, to raise a man koguo akiuga ũguo nĩguo aendapire birth certificate-inĩ tarĩ mwana tarĩ wa adoption mhm. ũndũ ũcio nĩ wandurire mũno mhm. ũguo ndetĩkagia mwana tarĩ wake ndiũĩ tondũ niĩ ndarĩ anjĩra ũguo mhm. no that's the report I got gacĩra karĩa endaga kũgera nĩ gacĩra karĩa endaga gũgĩtheria okay na ũndũ ũcio nĩ wandurire mũno na even our call mm. twaria ũndũ ũcio twaririe ũndũ very mature mm.

tondå ndingĩenda gå please må ndå rå me å geka å ndå ta å yå he må tumia Awo, cira å yå tondå igotinä nä watwarä te kana nä state niä ndirä ndamå thitanga o ndå wa må thitanga niä ndirä ndamå Oh, we ndå ndå amuthitangire handu ona Nija. despite ya kugerera maundu macio mothe ndirä nda- ona ndirä ndathiä borithi angĩgoka akwĩre nĩ aherete kana hihi mũiguithanie mũkinye tondũ andũ manehumbĩra mũrĩngĩti ũmwe rĩ ndeto ciao nĩ nditũ no ũgakora mwakinya handũ ũririkane

ti atĩ ndĩmuohere ndĩmuone Eh. no ekĩrirwo ikũnia mũtwe o ti ũmuone Eh, wahota kuga mbu Eh. Eh, ndingĩenda koguo rũrũ rũtirĩ rũrathira ruo nĩ rũthiru Mm, tondũ kaũndũ gaka rĩ mm, ndainũka nĩ ndacũngire mũhera hengai nĩ kũmũria ciũria mm, kwĩragwo atĩrĩrĩ Mm. ũngĩkahoera ũndũ mm.

ngai whatever outcome ngai akũheaga ndũbati kũmũria ciũria kå kaũndå gaka nä ndĩrona nä ndĩroire ta ũũ noguo ngai angĩekire nĩgetha mũndũ ũyũ arĩkie wa gwĩka atĩ wa kweherio nginya nĩ watho O- ndaiguire mũini wa rwĩmbo iga atĩ kũrĩa watho ũkaga nĩgetha toxic love ĩgĩke atĩa Mm. ĩgĩthire Mm. koguo nĩ ndĩraigua ngoro-inĩ yakwa njĩtĩkĩrĩte tondå kogä ndaga gwä tä kä ra guoko ithe ti nä ndenakwo this is an ab abnormal hand å yå tiguo ndaciarirwo True. koguo ingĩaga gwĩtĩkĩra ndĩrĩ ona ciana cinjĩndoreire na ciana ciakwa ndirenda gũciethera njuici ĩno magekĩra kanua ĩgathira nĩndĩrenda gũciethera kĩndũ kĩngĩ kĩa na hau kabere na nĩkĩo nyendete kwendia mĩgũnda tondũ ũkoragwo ũkĩgũrĩra arĩa wĩnao anini future yao. Koguo waga gwĩtĩkĩra, tondũ andũ aingĩ nĩndĩrona niĩ makĩnjĩra nĩ depression, ndiũĩ thimagwo na kĩ, nĩ kĩ, you, you, you must learn to bounce back despite everything. warisaini kambuni-inĩ ĩno mũrakoragwo mũgĩpatna hamwe rĩ na ũratigana na wĩra ũcio rĩ eh, shares ciaku thĩinĩ wa kambuni ona contribution yaku ndũrona ta igũtuĩka cia cia kũrĩa reke ciũrĩre okay angĩkorwo ngũcigĩra ngueri mm. reke ciũrĩre Okay. nĩ nyendete mũtũrĩre wakwa mũno rĩu wĩna kambuni ĩrĩkũ kwa ndagĩka ĩno ndĩna kambuni ĩretwo soil seeds soil seeds real estate aha Ah, na ĩna ikuru okay ĩ handũ hetagwo ĩ nyũmba ĩtagwo belpa house okay